ظفر عباس حاضر ہے تے میڈے نال موجود ہن روز دی کار سئیں شکیل بلوچ شکیل خاں کیا حال چال ہے ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک غضنفر خاں شکر ہے کیا حال ہن تہاڈے ماڈا تہاڈا کیا حال ہے خیر خیریت ہے؟
دوست وی بالکل خیر خیریت نال ہوسن دوستیں کوں ارداس ایہا ہے کہ دوست سارے نال جڑا ون سارے نال جڑن دا جڑا طریقہ کار ہے بالکل سادہ ہے فیس بک تے اگر او ساکو ڈے دے بیٹھن تو کمنٹ سیکشن وچ ونج کے اے جڑی براڈ کاسٹ آندی پی ویڈیو آندی پی نے تلے کمنٹ دا آپشن بھی موجود ہوندے اتھا کمنٹ کرن سوال کرن سارے نال جڑا میں ٹویٹر تے ایکس تے اگر کوئی دوست ساکو ڈے دے بیٹھن سارے نال جڑے بیٹھن تے او کوئی کوسچن کرݨ چاہندن تاں اتھاں وی آپشن کمنٹ دا موجود ہے ایں براڈ کاسٹ کوں شیئر وی کر سگدن تاکہ مزید لوگ وی جڑ آون شکیل خان اج جڑا ہے جڑا ٹاپک اساں ڈسکس کریندے پئے ہیں ہک تاں شام دا قصہ ہے
جیا کشمیر دی صورتحال رات کو اساں ڈسکس کیتی ہے تے مولانا اج پشاور دے وچ ہک بھویں دار خطاب کیتے شعلہ بیانی جیڑھی اے مولانا دی اج میڈیا نے وی نشر کیتی اے۔ اے تاں ترے ہن ہک عالمی موضوع اے ساڈے کنے اج بیا ہک ظاہر اے پاکستان دی سیاست نال جڑیا ہویا ہک موضوع اے مولانا دا خطاب جیڑھا ہے چھویویں آئینی ترمیم دے اتے انہاں نے گفتگو کیتی اے کچھ انکشافات وی کیتن تے باقی او کشمیر دا جیڑھا معاملہ آزاد کشمیر دا او معاملہ کچھ سروبی نال ایہو میڈیا رپورٹس ایہی آہدے پن کہ صدر آزاد کشمیر نے او جیڑھا متنازعہ آرڈیننس ہا او واپس گھن گھدے جیندی وجہ نال لانگ مارچ دی کال جیڑھی ڈتی ہوئی ہئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے او وی واپس گھن گھدی گئی ہے تے انہاں دے جیڑھے مطالبات ہن او وی حکومت دی طرفوں تسلیم کر گھدے گئن۔ تے شام دا قصہ کروں پہلے یا مولانا دے شعلہ بیانی دا تذکرہ چھیڑوں؟ شام کنیں شروع کر گھندے ہیں، شام دے وچ پنجاہ سال دے بعد جیڑھا چھونجا سال ان فیکٹ چھونجا سال چھونجا سالاں دے بعد جیڑھا ہے بشار الاسد دی فیملی دے اقتدار دا خاتمہ تھے پہلے
ایندا بھرا ہئی جیڑھا ہک حادثے دے وچ ماریا گیا ہا۔ ایہ بنیادی طور اتے آئی اکھیں دا ڈاکٹر ہئی تے ایں کوں آ کے بھرا دے مرݨ دے بعد ایہ اپݨے پیو دی یاد اتے ایں نے آ کے اقتدار سنبھالیا تے کافی عرصے کنے ایں ایشو دے اتے اصل اچ تاں پہلے وی گروپنگ ہئی خطے دے وچ جیڑھی اوندے وچ شام ایرانی کیمپ دا حصہ ہوندا ہا ولا بعد اچ حالات تبدیل تھئے امریکنز انوالومنٹ دے بعد روس دی انوالومنٹ تھئی اے تے روس دے آوݨ دے نال ول روس ٻہوں سارا ایں خطے دے وچ اثر و رسوخ رکھیندے اور کافی عرصے کنوں روس ایں جنگ دے وچ براہ راست خود انوالو ہا۔ روس دے اپنڑے اتھاں مفادات وی وابستہ ہن، اتھاں کافی زیادہ فوجی یہ وی ہن اوندے مفادات جیڑھے ہن نا۔ تے ایران ایں ساری لڑائی دے وچ جیڑھا چیز تسلسل دے نال آندی پئی ہے یا نظر وچ آندی پئی ہے او ایہو نظر آندا پئے کہ اے کیا آیا اے ہوندا آؤٹ کم اے جیڑھا اسرائیل دے اتے حملہ کیتا انہاں نے۔ حماس آلیاں نے اور اوندے بعد ہک لڑائی دی ابتدا تھئی تے ایندے اچ جتنے وی حامی لوگ ہن، گروپ ہن یا ملک ہن او کہیں نہ کہیں مسائل دے وچ گھسدے لگے گئے ہن۔ حماس اٹسیلف اپنا اچھی خاصی نقصان برداشت کیتے، فلسطینی ہزاراں دی تعداد دے وچ مارے گئے ہن۔ اوندے بعد جیہڑی لبنان آلی حزب اللہ ہے اوندے نال اسرائیل دی یا تھئی اے لڑائی تھئی اے۔ اوندے اچ حزب اللہ دی پوری دی پوری جیڑھی لیڈرشپ اے او ساری ماری گئی اے۔ حزب اللہ اتھاں کافی اوکوں سپورٹ ڈیندی ہئی شام دے وچ ٹھیک اے نہ تے بشار اسد دے اقتدار کوں برقرار رکھنڑ دے وچ۔ تے او ول اوندے بعد ایران دا اپݨا اے اچھے خاصے مسئلے مسائل ٹریکٹ اسرائیل دے نال اوندے معاملات دے نتیجے وچ اوکوں وی کافی زیادہ مسائل دا سامݨا کرݨا پوندا پیا ہا تے ایں ساری صورتحال دے وچ اے سارے اپݨے اپݨے رولیں اچ پھسے ودے ہن تے پچھوں جیڑھا اے بشار الاسد یوکرین وار دی وجہ کنے رشیا دی وی سارا فوکس اوں وار دے اتے چلیا ڳئے۔ اچھا اے شکست ہک وڈی وڈا ہک ہک وڈی شکست ہے اوں گروپ دی یا اوں جڑے ایں تاثر کو یو کریندے ہن کہ خطے دی سیاست دے وچ یا خطے دے معاملات دے وچ یا خطے دے ہی دے وچ روس ہے یا امریکہ ہے ایو ہے چائنا ہے اون دی انوالومنٹ ودھدے ہوئے اثر و رسوخ کافی میٹر کریندا پئے۔ ایں شکست کنے انہیں کوں ٻہوں وݙا روس کوں ہک وݙا سیٹ بیک ہے لیکن روسی جیڑھے حکومت ہے اوں دا آکھݨ اے ہے کہ بشار الاسد جیڑھا ہے اچھا ایندے اتے میں بعد وچ بھلا گالھ کر گھنساں کہ بشار الاسد دے بارے وچ روس کیا آدا بیٹھے نا کہ اوں سارے سال دے وچ بشار الاسد اصل وچ ہک تو یاد ہوسی عرب سپرنگ چلیا ٹھیک ہے نا موو چلی آئی مختلف شہریں دے وچ
ملکیں دے وچ اے موومنٹ عرب سپرنگ دے ناں نال شروع تھئی ہکن شہری لوگوں دے یہ شہریں دے یہ مقامی اپنے اپنے ہر ملک دے شہری اپنے ملک دے وچ بنیادی طور عرب پورے دے وچ تسا ڈیکھ گھنو کہ جمہوریت کتھیں ہے ہی کہنا ٹھیک ہے اتاں ہے ہی ڈکٹیٹرشپ لہذا لوگ کہیں وی طرز حکومت ہوندے اوں کنے مزید بہتر بوزید یا کرݨ دی خواہش اچ ودھدے ہوندن کہیں کنے غضنفر صاحب اگر انہیں کوں منو سلوہ اتردا پیا ہوندے کہیں دے اتے نا تے او آہدن کہ او تاں سئیں چاہیدا ہے دال ساکوں تاں تھوم چاہیدا ہے ٹھیک ہے نا سئیں اے جیڑھے ویلے موومنٹ شروع تھے ہے اسپرنگ عرب سپرنگ ٹھیک ہے نا ایندے اتے بڑے ہوپس پیدا تھی گیا پڑی یا تھی گئی تحریر سکوائر کنے شروع تھئی تے کتھاں کنے کتھاں جزائر کنے تے مصر کنے تے شام شام دے وچ شروع تھی گیا ہے سارا سلسلہ تے اوں ویلے کچھ عرب سٹوڈنٹس جڑے ہن نا او بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان دے وچ تعلیم دے سلسلے وچ آئے ہوئے ہن اساں وی آکھیا کہ ایں معاملے دی انڈرسٹینڈنگ واسطے کہ اے عرب سپرنگ ہے کیا اتھوں دے لوگ کیا چاہندے پئے ہن اے تھیندا کیا پئے اساں ہک ڈائیلاگ رکھیا پریس کلب دے وچ ملتان یونین آف جرنلسٹ دے زیر اہتمام تے اوں ڈیلاگ دے وچ ذوالفقار صاحب اساں سڈوایا ہا انھیں عرب سٹوڈنٹ ہیں کوں جیڑھے یونیورسٹی اچ راہندے پئے ہن انھیں وچوں جیڑھا سب جیڑھا سب توں انھیں دا ایکٹیو تے ووکل بندہ ہا او شام دا ہا ٹھیک ہے تے او بڑا ایکسائٹڈ ہا ٹھیک ہے نا میں اوں کولے پچھم ہی کہ یار تہاکوں کیا مسئلے درپیش ہیں تہاکوں کوئی فنانشل ایشو ہن حکومت تہاڈا فنانشل ہی دے وچ خیال نہیں رکھے اوہ کہندے ساڈے فنانشل کوئی مسئلے کہہ نہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تہاکو گھر کھاون پیون لباس تعلیم علاج سب کچھ ساڈی ریاست کریندی ہے ساکوں اوندے اتے کئی وی قسم دی کوئی وی پریشانی رتی بھر وی کائنی یہاں تک کہ اگر ساکوں گھر دے وچ فریج وی چاہیدا ہے تاں او وی ساکوں ریاست پرووائیڈ کریندی ہے ٹھیک ہے اوں آکھیا میں پاکستان پڑھن آیا ہاں تاں میڈی ساری دی ساری تعلیم جیڑھی ہے او ریاست برداشت کریندی پئی ہے۔ تے میݙا سفیر میݙے نال جھیڑا لیندے کہ یار تساں اے کیا کریندے پئے وے تساں اے جیڑھا کم کریندے پئے وے ایندے نال جیڑھا اے شام ابتری دی طرف لگا ویسی خون خرابے دی طرف لگا ویسی اے جیڑھے بینیفٹس تساں حاصل کریندے پئے وے اے سارا چیزاں لوگیں کوں ملݨ بند تھی ویندن نہ انہیں معاملات وچ آوو میں آکھیا ول تہاݙا مسئلہ کیا ہئی انہیں آکھیا کہ غزنفر اے وے بڑی او میکوں ہوں او کلک کریندی اے کہ آج جیڑھے گروپ نے آ کے ہیس ال کیا ناں اے گروپ دا جیڑھے نے آج کے جیندی ہی نے یو کی تے تحریر ہیس تحریر ہیت ہیت تحریر الشام ہیت تحریر الشام ہیت تحریر الشام تے میں کو اون بندے دی گال کھڑ گئی ذہن وچ اون نے آکھیا سی گال ہے کہ سا کو مسیتیں وچ نہیں ونجن دیندے ٹھیک ہے نا اساں اتھاں مسیتاں اچ ویندے ہن تے ساڈے پچھوں جنسیں آلے ہوندن تے اساں اتھاں بہہ کے گفتگو نی سے کر سگدے ساڈے پچھوں ساکوں نی پتہ ہوندا ساڈے فیملی دا کیڑا بندہ ساڈا جسوس ہے تے ایں قسم دی ساکوں شخصی ازادیاں کائنی ٹھیک ہے نا مذہبی زیادہ شخصی تے مذہبی ازادیاں ساکوں کہیں نی ہی وجہ کنے اساں ایں ساری تحریک دا حصہ بنڑدے پئے ہاں اور اے سارا چیزاں یو کر اوندے بعد ݙو ہزار یارہاں دے جیڑھے او مظاہرے شروع تھے گا غضنفر صاحب بشار الاسد نے اوکوں سختی دے نال کچل لیتا او پیس فل مظاہرے ہن انہاں کوں انہیں سختی دے لیکن اے ہے کہ مظاہرے تاں جیڑھے شروع تھی ویندن پچھے اوکوں کوئی اپنی مد ہیندا مطلوبہ خواہش ساز دے مطابق اوندا اختتام یعنی ݙو ہزار یارہاں دے مظاہریاں دا جیڑھا آؤٹ کم ہے او ݙو ہزار چوی دے اینڈ دے اتے سامݨے آندا پئے ٹھیک ہے نا کہ اتھاں اوندا آؤٹ کم اتنے سال اکوں لڳدے ہوئیں ٹردے اچھا اے ساری تبدیلی غضنفر صاحب کہیں وی ملک دے وچ اقتدار دی تبدیلی ان نیچرل وے وے ہک تاں ڈیموکریسس ڈیموکریٹک پروسس ہوندے یا ہک پروسس ہوندے کہ اقتدار دی منتقلی تھیندی پئی ہوندی ہے نا ایون کہ انہاں دے ممالک دے وچ وی جتھاں ڈیموکریسی کینی اتھاں انہاں نے بادشاہت ہے یا پیو دے بعد پوترا آ ویندے بھرا آ ویندے سعودی عرب کوں گھن گھنو عرب ممالک بننے کوں گھن گھنو اے صرف اے ڈکٹیٹرشپ صرف شام دا مسئلہ تاں کائے نہ ہا کہ اتھاں پیو دے بعد پتر آیا کھڑے یا کوئی یا بݨی کھڑی اتھاں سارے ارد گرد دے عرب ممالک ایویں دے ایویں ہن اتھاں کوئی جمہوریت ہے ای کائے نہ جو اساں آکھوں کہ اتھاں بڑا نامہ سارا انجام تھی ڳئے تے
اے جیڑھی ساری صورت او کوئی وی طے شدہ طریقہ کار کنے ہٹ کے جیڑھی وی تبدیلی ہوسی غضنفر صاحب او تبدیلی بیرونی طاقتیں دی مدد دے بغیر ممکن کائنی۔ ٹھیک ہے۔ نشام ہک عرصے کنے بیرونی طاقتیں دے مداخلت دا شکار ہئی۔ ٹھیک ہے نا۔ او او صرف ہک اے ہے کہ یورپ یا امریکہ او سارے دے سارے شام دے خلاف ہن۔ شام دے خلاف تھیوݨ دی وجوہات دے وچ اسرائیل ہک وݙا فیکٹر ہوندا ہا جیندی وجہ کنیں ول ݙوجھا ڳالھ ہے کہ ہک سیکٹیرین جیڑھی ڈویژن ہئی خطے دے وچ او عرب سنی عرب تے شیعہ عجم آلی جیڑھی ہئی ول کجھ شیعہ عرب شیعہ وی انہیں دے وچ شامل ہن تے اے عرب شیعہ وی ہن تے انہیں دے نال جیڑھا عجم شیعہ ہئی جیندی سربراہی ایران کریندا ہا سرپرستی او کریندا ہا تے او پچھلے کجھ عرصے کن اتنا زیادہ مسائل دا شکار ہن تھین کہ اے ساری ہک چین جیڑھی بنڑی کھڑی ہئی او چین ترٹی اے۔ ٹھیک ہے نا اوندے ٹوٹن دے نال غضنفر صاحب لیکن ہک ایندا ڈوجھا پہلو ڈیکھ گھنو کہ جشن جیڑے تو لوگ جتنا منا گھنن کہیں بھی سوسائٹی دے وچ جیڑا پیس ہوندے امن ہوندے یا یہ ہوندے کہ اوندے نال عام آدمی دے جانا اوندے دے مال اوندے دے اسباب اوندے دا روزی روٹی دا سلسلہ میں کو پتہ ہے کہ اتھا ہن کوئی خانہ جنگی ہفتہ ݙینھ ہفتہ ہا میکسیمم ایں اسلام آباد دے وچ کنٹینر لڳے ہن تے اساں سارے کتنے بے چین تے ڈسٹرب تھی ڳئے ہاسے کہ یار اے کیا تھی ڳئے تے ہݨ تساں اے ݙیکھو کہ جیڑھا ملک خانہ جنگی دا شکار تھیا کھڑا ہووے اتھوں دے لوکیں دے روزی روٹی تعلیم ایجوکیشن صحت ہیلتھ سب شے ڈسٹرب تھی کے رہ ویندی اے تے ایں صورتحال دے وچ ہݨ ریپلیسمنٹ کوئی سݨی کائنی۔ جیہڑا مطلب اے ہے کہ او اساں اگوں کتھیں ڈکٹیٹرز چلے گئن نا تے انہیں دے مد عوامی راج آ گئے عوامی راج آ گئے نا اے منزل مطلب اے ہے کہ حالی مزید کھوٹی نہ تھی کھوٹی نہ تھی ٹھیک ہے نا لوگ تاں لوگ تاں لوگ جڑے شام دے لوگ ہیں او اسد فیملی دے نال بغض اچ کھڑن دے نفرت اچ کھڑن غصے وچ کھڑن بے شک انہاں نے انہاں دے نال زیادتیاں کیتین انہاں کوں انہاں کوں شخصی ازادیاں نہیں ڈتیاں انہاں کو یو دیکھو ڈکے سی مارے سی مارے سی انہاں دے حملے کیتے نے انہاں دے نال لڑے نے انہاں دے مذہبی رائٹس وائلیٹ کیتے نے انہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ڈتی انہاں کو فریڈم آف پریس کائنا ہئی ہن بشار الاسد ایک انڈیویجول آ نا اور ہک ملک دا سربراہ ہا۔ ساڈے پاسوں وی مصر آہستہ آہستہ ایہ جیڑھے بیسک رائٹس ہن ایہ کتنی تیزی دے نال خرابی دا شکار تھیندے پئن، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف رائٹ، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف سپیچ ایہ ساریاں فریڈمز جیڑھیاں ہن کتنیاں ڈسٹرب تھیاں کھڑن۔ اساں اساں میں میں تاں ذاتی طور دے اتے ایں ایہ جیڑھی پاکستان دے وچ جیڑھا کنفلیکٹ چلدا پئے جیڑھی لڑائی چلدی پئی ہے جیڑھے ایہ چلدے پئن، کجھ تھوڑی جیں تبدیلی تہاکوں نظر آئی ہوسی کہ عمران خان نے ہک یا بنا ڈتی ہے کمیٹی بنا ڈتی ہے کہ حکومت دے نال باہر کے بسا دوبارہ شام والے پاسوں آندے تے او اصل انٹر لنکڈ دے کھڑے ہوندے یا حالات و واقعات یہ جڑے ہوندے او ہک بے دے نال مشابہت رکھیندے کھڑے ہوندے ہک ملک دے معاملات بے ملک دے معاملات کیویں اچانک معاملات خراب تھیندن ہن غضنفر صاحب اے جیڑھی شام آلی بشار الاسد کنے اقتدار دا خاتمہ ہے یا اے ہک پری پلین منتقلی ہے اقتدار دی ٹھیک ہے ایندے اتے جیڑھا روس دے وزیر خارجہ نے جیڑھی سٹیٹمنٹ ڈتی ہے او کافی اہم سٹیٹمنٹ ہے۔

اچھا اور انہیں دی جیڑی ہک ڈوجھے دے نال ریزیمبلنس ہے ریزیمبلنس ہے غضنفر صاحب کہ اوں ویلے اقتدار ہک انتہا پسند ملایت دہشت گردی دے حامی گروپ نے افغانستان دے وچ او کیتے جیڑھے نہ کہیں ہیومن رائٹس کوں منے دے نہ کوئی
جمہوریت کوں منیندن نہ او خواتین کوں آزادی ڈیونڑ دے حق دے وچ ہن او انھیں لوگیں دے ہتھ وچ اقتدار ہے ٹھیک ہے مذہب کارڈ کھیڈ کے جیڑھے مذہب کوں اپنا ایہو کر کے اگو رکھ کے اپنے غیر انسانی

اور امید ہے اگر اگر تاں اگر تاں انتھوں دے جڑے وزیر اعظم ہے اوکوں انہاں نے کائنی ہٹایا اور وزیر اعظم نے آکھیا کہ بھئی میں تاہر دی منتقلی واسطے بیٹھا تھی جی میں آکسو تیار ہاں میں اونویں کریساں بھلا انہیں دا جڑا وزیر خارجہ ہے شام دا اوندا بھی یہ آکھن ہے کہ تھیں جو کوئی اگر الیکشن تھی ونجے اور فری اینڈ فیئر الیکشن تھی ونجن اور کوئی جمہوری طریقہ کار آ ونجے تے او سب توں اور ایہا ہی سب توں زیادہ فلاحیں دے حق اچ ہوسی جیڑھا شام مقامی لوگیں دے حق اچ ہوسی مقامی لوگیں دے حق اچ ایہا گالھ ہوسی لیکن غضنفر صاحب جنہیں دے ہتھیں اچ بندوقاں ہن جنہیں دے ہتھیں اچ ٹینک ہن جنہیں دے ہتھیں اچ مارٹر گناں ہن یا ایہا ہن انہیں کنے ہتھیار کیویں رکھوایا ویسی۔ ہتھیار تاں افغانستان دے وچ ساکوں نظر اے کہ افغانستان کوئی الیکشن نئیں کروایا انہاں نے آکھیا اساں آپ اقتدار اچ آ گئے اساں آپ اے سارے معاملات انہاں نے آرمی کوں مرج کیتے اپنے نال ملائے نے انسٹیٹیوشنل سسٹم کوں چلائے نے لیکن ہک گالھ ذہن اچ رہ ونجے کہ ہیئت دے حساب نال اپنے طرز معاشرت دے حساب نال اے افغانستان اور شام اچ بہوں فرق اے۔ ٹھیک ہے نا اور انہیں دے حالات واقعات دے نال بھی بہت زیادہ فرق ہے پوری دنیا دے نال انہیں دے جڑے افغانستان دے اختلافات دے باوجود ٹھیک ہے نا پاکستان وحد ایسا ملک وال بچہ ہا جنھیں دے نال انھاں دی نوعی اختلافات دی نوعیت وچ اتار چڑھاؤ آئے جنھیں دے نال انھاں دے ایندے وچ ہک ڈوجھے تے الزامات دی نوبت آئی ہے ہک بئے کوں سبق سکھاوݨ تاں گالھیں تھئن ٹھیک ہے نا باقی پورے پاسوں اوں نے اپنا اپنا معاملات کوں ٹھیک رکھے پاکستان دے وچ جیڑا پرابلم ہائی غزن پر صاحب افغانستان دے نال ساڈا جیڑا اختلافی پہلو ہے اون دے ڈو ڈو میجر وجوہات ہن ہک انھیں وچوں جیڑھی وجہ ہئی او اساݙی بینگ اسٹیٹ پالیسی طالبانائزیشن کوں فروغ ݙیوݨ اور پرائیویٹ ملٹری کوں ملٹرائزیشن کرݨ کیتے لوگاں دی کیتے او پرائیویٹ اپݨے طور دے اتے گناں ٹریننگ حاصل کرن اور ایہو بن ونجن او ریاست دی پالیسی ہئی غضن فر صاحب جیندی وجہ کنے افغانستان تے پاکستان ایں معاملے دے وچ ہک ڈے نال انٹر لنکڈ ہن ڈوجھا وڈا جیڑا فیکٹ ڈوجھا ڈوجھا وڈا جیڑا فیکٹر ہئی او اینٹی پاکستان دا اینٹی انڈین

فلسطین دے وچ شام دے وچ جیڑھا گروپ اقتدار دے وچ ہے انہیں دے وچ ہک ٻیا فرق اے ہے کہ طالبان پہلے ہی ہک دفعہ اقتدار اچ آ چکن۔ او کجھ نہ کجھ حکومت کرݨ دے رموز ڄاݨدن، او کجھ نہ کجھ انٹرنیشنل کمیونٹی دے نال ڈیل کرݨ دے طور طریقے ڄاݨدن۔ ایں دفعہ انہاں نے پچھلی دفعہ دے اگر اساں اوور آل دی ٻہوں دا کمپیریٹو تجزیہ کروں یا ڈیکھوں تاں پچھلی دفعہ دے برعکس انہاں نے ایں دفعہ زیادہ بہتر مطلب اے کہ رویے اختیار کیتے ہن ٹھیک اے ہن جیڑا او اے شام اے شام دے ارد گرد شام دے وچ فریق گئن بہوں ہن۔

ٹھیک ہے نا اجڑ دا انہیں دے وچ جیڑی اقتدار انتقال اقتدار دی جیڑی پراپر شکل وچ جیڑے آسن تے اے گروپ ہک بے دے نال کوپریٹ کر کے لڑ دے کرے نہ کردے دا تے کیس ہی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا ہن اے جیڑی تنظیم ہے اے اے تنظیم دے بارے اے وی آکھیا ویندے کہ ترکی دے قریب ہن ٹھیک ہے نا سائیں
کہیں دے قریب ہن دیکھو سائیں جیڑھے کوئی جنگ لڑدا پیا ہوندے جیڑھے کہیں لڑائی اچ کھڑا ہوندے او کوں جیڑھا کوئی ان کے سپورٹ کرے سی او بسم اللہ اور سپورٹ کرن والے اپنے یہ ہوندے مفادات ہوندے ہن ترکی دا خوف جیڑھا ہے ترکی دی جیڑھی شام دے وچ جیڑھی مداخلت ہے ترکی دی جیڑھی وڈی پریشانی ہے او تاں کرد ہیں کرد مسئلہ ہے ساڑے تے او مسئلہ او لوگ گولا اے سارے جڑے ہن جڑے اسد حکومت دے خلاف لڑدے کھڑے ہن بشار الاسد دے خلاف لڑدے کھڑے ہن اے گروپ ہن آپس اچ لڑدن آپس اچ کوئی معاملہ طے کریندن جمہوریت دا تاں میکوں نئیں لگدا غضنفر صاحب کہ کوئی ڈیموکریٹک اگو تے ٹرے کیونکہ ہک تاں اے ہے کہ پہلی دفعہ اقتدار اچ آندے پئے اور او جیڑھا بندے دی گل نظر آندی پئی اے جیکوں ڈکھیندے بیٹھے جیڑھا طالبان جیڑھا القاعدہ بنڑاونڑ دے وچ وی القاعدہ دے ہیندے وچ وی کافی زیادہ۔ جیڑھا زرقاوی دا نائب ہا احمد جرانی۔ جرانی سی اوندا تساں ڈیکھ گھنو سی اوندا شکل و شباہت اوندے معاملات انہاں نے پہلے پہلے کس قسم دے یہ کیتن اے تاں غضنفر صاحب۔ بشار الاسد کوں کریڈٹ ویندے کہ او کوئی وڈے خون خرابے کیتے بغیر دمشق دے لوگیں کوں اپنڑے ملک دے لوگیں دی اوں نے جاناں ضائع نئیں تھیوݨ ڈتیاں بچا گئے کہیں نہ کہیں جیویں اساکوں تہاکوں یاد ہوسی جیڑھے ویلے افغانستان آلا ایہو تھیندا پیا تے او غنی جیڑھا ہا اشرف غنی اوں نے چھوڑ ڈتا ٹھیک ہے مطلب کہ بھی آؤ یار تو سب میں نہیں یوں کریں گا یعنی تو سب اپنے لوگ ہیں اپنے ہنے دی خاطر بلا شاید غزنفر صاحب اے ہن کہیں ایک وڈی ان وڈی دلدل وچ نہ پھنس ونجن شام دے لوگ نا اے ایک وڈا اوویں وی ہیومینٹیرین کرائسس دا شکار رہ گئے جویں لاشاں نکلیاں ہن ونج کے نکلدے رہ گئے ہن اور میں پاسیاں بالیں دے نکلیاں سمندر کنے تے شام دے شامی جیڑھے ایہے ہن نکلے لیکن غضنفر صاحب اتھاں ڈو ڈو ڈو یا ترے فیکٹر دساں ہک فیکٹر تے سارے کنے اہم ہے کہ لڑائی لڑتے کون کھڑے ہیں سٹیک ہولڈر کون ہے ٹھیک ہے دوجی گال یہ ہے کہ ایندے وچ ڈیموکریسی جمہوریت امن

اچھا شام دی ایمبیسی جیڑی ہے ایران دی جیڑی ایمبیسی ہے اون دے برعکس اٹلی والی ایمبیسی تے حملہ تھیوݨ دا میں تھوڑے جے وجوہات میں دیکھݨ چاہساں کہ اون دے کیا وجوہات ہیں کہ آخر اتھا کیوں یا اون ایک عمومی بل اکٹھے تھے ودن لوگ نکلے ودن جتھے دی شکل ہے جدے پے ونجو اڈے پے ونجو لٹ مار کرو او بھی ایک عمومی مزاج جی جی۔
ہوندا رہندے ممکن ہے اوں دے تحت گیا لیکن جہاں تک ایران دی گال ہے نا غزن کرتے ہیں ایران دا بارے چ پتہ چلے کہ ایران اپنے سفارتکاریں کو پہلے ہی اتو کٹ گیا کٹ چکا کٹ چکا اور ای گال دی روسی جڑے وزیر خارجہ دی گفتگو ہے کہ بھی جڑا ٹرانسفر آف پاور اے اقتدار دی جیڑھی مطلب اے منتقلی اے یا یا بشار الاسد دا جیڑھا اقتدار چھوڑن اے او ہک پروسیس دے تحت اے ٹھیک اے کہیں نیگوسیشنز دے تحت اے ٹھیک اے تے ایندا مطلب اے ہے کہ ایران وی ایں ساری سچویشن کنے آگاہ ہئی کہ بھئی اے چھوڑ گئے ویندے پئن اور اساں اپنے بندیاں کو اتھوں کٹ کے آنے تے اور انہاں نے کٹے لیکن اوندی ہک مذہبی اہمیت کو ضرور تساں نظر انداز نہ کرے کہ شام دے وچ بہوں سارے مقامات مقدسہ ہیں جن دے نال شیعہ کمیونٹی دا جڑا دلی تعلق اونویں تاں سارے مسلمان ان واسطے او قابل احترام شخصیات ہن اور یہ ہیں لیکن شیعہ کمیونٹی جیڑی ہے اندا بہوں وڈا دلی لگاؤ تے ایہو ہے او جیڑی فیملی چھوڑ کے کردار گئی ہے بشار الاسد علی او شیعہ ہن آپ انہیں دا ہک اپنا عقیدت دا تعلق ہے لیکن ہک اندا ٻیا پہلو ہے او جیڑھا سعودی عرب دے نال وی جڑیا کھڑے اتھاں مذہبی تعلق اپنی جاہ دے اتے او ہک وݙا سورس آف
انکم جنریشن وی ہے حج ہے یا عمرہ ہے ٹھیک ہے نا سی سعودیاں واسطے اتھوں کنے اچھا خاصا ریونیو اکٹھا تھیندے اتھوں کنے او پیسے کٹھے کریندن جیڑھے لوگ اتھوں کنے ویندن اتھاں ونج کے خرچ کریندن پیسے ڈیندن حکومت کوں فیسیں دی مدد پیسے ڈیندن سارے کوں ایویں ہی اتھاں وی لوگ اچھا حج حج کنے زیادہ لوگ ویندن ٹھیک ہے نا حج جیڑھے حج دے کچھ مخصوص ایام ہیں باقی دے سارے دی سارا سال کوئی بہت تھوڑے لوگ عمرے واسطے نکل دین نا لیکن زواری واسطے شیعہ واسطے یہ سمجھو وہ حج ہے زواری اور او بار بار ویندن بار بار انہیں جائیں دے اتے ویندن لہذا این دے نال غزن پر صاحب ایک ایسی جیڑی کنسرن یا جگ ان دے نال تشویش دی لہر پوری دنیا دے شیعہ کمیونٹی شیعہ دوستیں دے این دے وچ پیدا تھے جائے کہ این دا اگو کیا تھی تھی ٹھیک ہے پتہ چلے کہ بہت انہوں نے اے آکھے کہ اساں کہیں کو بغیر مذہبی بنیادیں دے اتے مسلکی بنیادیں دے اتے

جیڑھلے ہتھیار عام آدمی فوجیں دے ہتھ وچ ہوندے تاں او کہیں نہ کہیں ایندے وچ ہوندے نا اور ہک عام ضابطے آدمی وچ ہوندے ہاں ہک کہیں ضابطے وچ کہیں ایندے وچ ہوندے لیکن جیڑھلے ہتھیار بندوقاں عام آدمی اگوں پکڑا ڈتیاں گئن اور اوندے وی مختلف گروہ ہن

جیڑھے فریق ہن اے سارے ٻاہون کٹھے تھیون اور اینکوں کوئی پیس فل ایسا کوئی حل شام دا کڈھن جیڑھے نال شام دے لوگاں دے مسائل دے وچ انہاں دی پریشانیاں وچ اضافہ نہ تھیوے تے انہاں دی جان و مال وی محفوظ رہ ونجے۔ اچھا
بہرحال ایہ ہک ݙیکھݨ آلی ڳالھ ہے ہک جیڑھی ایں حوالے نال ٻی خبر ایہ ہے کہ شام دے جیڑھے صدر ہن بشار الاسد انہاں دا طیارہ جیڑھا ہے کجھ گھنٹے پہلے اڄ روانہ تھیا تے ایں دوران ہی او کتھائیں آہدن کہ او یو ٹرن گھدے تے ول رڈار تے آندا پیا جیڑھی ٹوئنٹی فور ڈاٹ کام ہے اتھاں اوں دا جیڑھا ڈیٹا ہے او کتھئیں غائب تھی گئے انہاں دا آکھݨ ہے کہ جیڑھے حمص دے ارد گرد طیارہ موجود ہا اتھاں کجھ بیسز وی ہن امریکی بیسز وی ہن تے مغربی ممالک دے بیسز وی اتھاں موجود ہن اتھاں شاید یا جی پی ایس سسٹم دی وجہ توں یا کوئی بیا نظام ہووے اوندی وجہ کنے شاید ڈیٹا ایڈو ڈتھیا ہووے طیارہ ڈھاونڑ دیاں اطلاعات وی کائنی آیاں لیکن اے وی خبر ڈسیندی پی بی بی سی نے وی ایہو کچھ لکھیا رائٹرز نے وی ایہو کچھ خبر ڈتی ہے ہن تک کہ حالی اوندے بشار الاسد دا پتہ کائنی او کتھاں ہے آیا او شام وچوں نکلن وچوں کامیاب تھی چکے او یو اے ای اچ او ایران اچ او کتھاں ہے اے ظاہر خبراں جوں جوں آسن پتہ لگسی باقی جیڑھی ہیئت تحریر شام دے بارے اچ آکھیا ویندا پئے کہ اوندا جیڑھا سربراہ ہے القاعدہ نال وی رہ گئے ظاہر ہے اے جیڑھی ہیئت تحریر الشام ناں دی جماعت ہے اے اقوام متحدہ نے وی کوئی قلم قلعدم قرار ڈتا ہوئے تے نال نال جیڑھے کئی مغربی ممالک تے کئی مسلم ملکاں دے وچ وی اے جیڑھی تنظیم ہے اے قلعدم تنظیم ہے۔ ہݨ ݙیکھݨا اے پوسی کہ جیڑھی دنیا ہے ایں تنظیم نے اگر اتھاں حکومت قائم کرݨی اے اوں طرز حکومت ہوسی او حکومت جتھاں اقوام متحدہ اچ آیا اے حکومت تسلیم تھیسی نہ تھیسی اے ݙیکھݨ آلیاں ڳالھ ہین تے اے تساں اے جیڑھی اے ڈائمنشن ہے کہ حیت تحریر الشام حکومت بݨا گھندی اے تاں حکومت دنیا جیڑھے ہمسایہ ملک ہن شام دے ول مغربی دنیا ایڈو روس جیڑھے حمایت کریندے کھڑے ہن بشار الاسد دی اے ایکوں تسلیم کریسن؟ غضنفر صاحب پہلی گالھ تاں اے ہے کہ کیا شام دے سارے لوگ ایکوں تسلیم کریسن؟ جی ہاں اے وی کوسچن ہے۔ باہروں آلے فیکٹر تاں بعد اچ آسن نا جنہیں دے کنے گنہ ہن جنہیں دے گروپ ہن او گروپ آپس اچ پہلے کوئی فیصلے تے تے پہنچ دن انہیں وائیں قبضہ تاں کر گیتے نے کرفیو وی شہر دے وچ لا گیتے نے جہاں تک بشار الاسد دے تیارے آلی گال ہے گزن کر تیارہ جنگ دے جڑی جنگ آلی سچویشن ہوندی ہے نا ٹھیک ہے نا ان دے وچ کوئی یقینی گال تاں ہوندی کہنے ٹھیک ہے ہݨ جیویں نیگوسیشنز تھیندیاں پیاں ہن، روس دے جیویں وزیر خارجہ آتا کھڑے اگر او نیگوسیشنز تھئین تاں بشار الاسد ہک سوچ کے اقتدار کوں چھوڑے او دمشق توں چھوڑݨ دا فیصلہ کیتے سی جتھاں وی ونڄݨ دا فیصلہ اونے کیتے جتھاں وی ویندے ٹھیک ہے نا سر تے اونے ایں پاسیبلٹی کوں تاں مد نظر رکھیا ہوسی کہ میں جیڑھے لے دمشق چھڑیندا پیا ہوساں یا شام چھڑیندا پیا ہوساں تے میڈے کوں اور میڈے طیارے کوں صحیح سلامت نکلنڑ دے کیا طریقہ کار ہوسی کیا معاملہ ہوسی لیکن اساں ہک ماضی دے جیڑھے چیزیں دے وچ ڈیکھ چکے ہیں امریکنز دا ہک بھیانک روپ ٹھیک ہے نا او جتھاں وی شکل جتھاں وی نظر آئے نا سیں او ساکوں لیبیا دے معمر قذافی دا مارن ماریا ونجن جیڑے طریقے نال اوکوں مار ڈتا گیا صدام حسین کوں پکڑ کے پھانسی ڈے ڈتی گئی چیزیں ڈے ڈتا گئی اے جے او ہک جیڑھے امریکن اینٹی امریکن اینٹی امریکن ایلیمنٹ ہئی جیکوں امریکہ نے ایں خطے دے وچ اپݨی اپݨی سٹرینگتھ کوں اپݨی انوالومنٹ کوں ودھاوݨ دا جیڑھا ذریعہ بݨے ایں خطے دے وچ ٹھیک ہے نا سئیں کیا ہوندا ہا مطلب اے ہے کہ ایران کنے خطرہ ہے سئیں سعودی عرب کوں چلو سکتر اچ گھن گھنو تساں اڈے اتھاں گھن گھنو اتھاں گھن گھنو یعنی کہ او کہیں نہ کہیں حد تک اے او طاقتاں ہن جیڑھیاں امریکن انوالومنٹ کوں جسٹیفیکیشن ڈیندیاں ہن کہ او آ کے اپنے ہی دے وچ ایہو کرے ٹھیک ہے نا سو انہیں کوں ولا انہیں کوں ول انہیں دے ہی دے وچ ایہو کرن واسطے جیوں اسامہ بن لادن کوں پچھوں رڳے رہ ڳئے، لڳے رہ ڳئے، لڳے رہ ڳئے اور آخر اوکوں چا کے اوکوں مار سٹے نے ٹھیک ہے نا سو بشارت قدوی ہک ایسی شخصیت ہے ہک ایسا بندہ ہے جیکو جیڑا امریکن دے نزدیک بہوں وݙا مجرم ہے ٹھیک ہے نا یقینی طور تے اپݨے لوگیں دا وی مجرم ہے۔

بن زائد زائد او وی اجتناب نہ کرے سی جیڑو پتہ لگ سی
انہیں سارے دا ایک چیز دے گنو جیڑا یو اے ای قطر نے طریقہ کار اپنایا ہا ٹھیک ہے نا ڈکٹیٹرشپ دا ہیں جی تے اوں ڈکٹیٹرشپ دا نال ویلفیئر دا لوگیں دے بہتری دا کم کرݨ تاکہ اپݨے شہریاں کوں او اچھا رہن سہن ݙیون اچھے یا طرز زندگی سہولیات ݙیون بالکل انہیں سہولیات ݙیون خوش رکھن وہ ان کو نے زیادہ بہتر شام دے وچ ان کو نے زیادہ بہتر شام دے وچ ان کو نے کئی گنا زیادہ بہتر شام دے وچ
لیکن چونکہ شام دا مسئلہ ہا وہ وہ امریکہ دے نال نہ امریکہ دی حمایت دے نال نہ ہا۔ او ڈکٹیٹرشپ امریکن
رضامندی دی ڈکٹیٹرشپ نہ ہئی نہ اے ات امریکن
رضامندی دی ڈکٹیٹرشپ یا ہے۔ سو اساں ول آندے ہیں کہ بھئی کیا اے حالی اساکوں مزید وی میرے خیال ہے کجھ ڈینہہ لگ ویسن۔ کہ بار کیبن دے حوالے نال انہاں نے ملاقاتاں یا گالھیں باتیں شروع کر ڈتیاں ہوسن، لوگ ڈرے پئے ہوسن، سہمے پئے ہن، گالھ آہستہ آہستہ پتہ لگ سگدی پئی ایں دے اتے نویاں کیا پیش رفت تھیندی ہے اور کیا ایہ بہہ کے کوئی ایجھا حل کڈھن اچ کامیاب تھی ویندن، متحرب گروہ جیہڑے سیاسی جماعتاں نہیں،

کہ کیا ول اوں دا امپیکٹ اٹ سیلف ہک انتہا پسند حکومت ایں طریقے دے نال غضنفر صاحب شام دے وچ اگر حکومت بنا ویندی ہے گن دے زور دے وچ تاں کیا او بن ممالک واسطے خطرے دی گھنٹی نہیں کہ انہیں دے شہری انہیں دے لوگ اونکنے انسپائریشن گھنن یا اتھاں پہنچن شروع کر ڈیون۔

جدت آندی پئی ہے میرے خیال ہے یہ جڑے ویلے اسلام پسند کتا اگر اتھاں بانجن تو ظاہر ہے جڑے بے عرب ممالک ہیں انہیں دا اثر تو پوسی تساں انہیں اسلام پسند قوتیں کو ڈیکھو چا جڑے بغیر لڑائی جھگڑے دے الیکشن جیت کے آئے ہن مصر دے وچ ٹھیک انہیں انہاں باہواں ڈتا گیا اتھاں ٹھیک ہے۔
اچھا ول غضنفر صاحب ہن تاں جہادی ایلیمنٹ نا حالی بھلے جڈو کھڑن تاں بھاویں امریکہ کنے کچھ کریندے کھڑن بھاویں جیڑا کچھ کریندے کھڑن بھاویں ترکی انہاں کوں کریندہ کھڑے بھاویں ایکس وائی زیڈ کر
کون وی انہاں کوں کریندہ کھڑے کل او اتھیں بہ کے جویں اسد کنے وی زیادہ سخت موقف دے نال اسرائیل دے خلاف تھے کھڑے ہوں چیزیں دا تاں کوئی ایہا پتہ کائنی کہ جیڑھے لے تساں کرݨا ای جہاد اے تساں اپݨے جہاد دے ڈیمنشنز آپ طے کریسو تساں کݙے ونڄ کے کرݨے وے کیڑھے گراؤنڈ دے اتے کرݨے وے کیا ایہو کرݨے وے جہاد کرݨ یا وار کرݨ یا لڑݨ اور اقتدار دے اتے آ کے حکومت کرݨ اچ وݙا فرق اے ٹھیک اے

ڳالھ اے کہ جیندے نال اڳوتے مشرق وسطی دا، مڈل ایسٹ دا اے ٻہوں وݙا ہک ایجھا اے جیڑھا قدم تھئے نا ہک سٹیبل حکومت کوں جیڑھے لے انھیں ایہو کیتے نے ایجھے وقت اتے سٹیبل حکومت یعنی کہ ہک چلدی ہوئی حکومت سٹیبل نہ وی آکھوں ہک حالت جنگ وچ تاں ضرور ہن پئے ہک ایسی حکومت ایجھے وقت دے وچ آ کے ختم کیتا گئے جیڑھے ویلے ایہ عرب ممالک آپݨے آپݨے بقا، آپݨے آپݨے چیزاں، آپݨے آپݨے سمتاں طے کریندے ویندن اور اتھاں ہک انتہا پسند گروہ کوں ٻاہوݨ اور ول ایہ ہے کہ شام کوئی ان پڑھ خطہ کائنی ٹھیک ہے نا افغانستان وچ تاں ٻیاں چیزاں ہن او تاں ماڈرن جی شام کوئی پہاڑیاں تے نہیں نہ سہی اتھا بجلی نہ ہوے اتھا روڈ انفراسٹرکچر نہ ہوے اتھا کمیونیکیشنز نہ ہوون ٹھیک ہے نا قبائلی نظام ہوے جا جا تے جا جا قبائل شام دا انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ اور اتھاں دا ڈیمنشنز بیاں ہن اتھاں سارے واسطے وڈے چیلنج ہوسن جنہاں نے گڑ بڑ کروائی بھی ہے نا او وہی مشکل ہے سن کہ اساں ہن جن کو بہت تڑے کیویں بند کروں ٹھیک ہے شکان جی یہ ظاہر ہے آن گوئنگ قصہ ہے یہ روز شام دا قصہ کرے سوں اگر صورتحال جڈے ویندی ہے ہن آندے مولانا فضل الرحمان نے اج پشاور دے وچ دھواں دار خطاب کیتے۔ ہک انہاں دا جیڑھا خطاب ہا، انہاں دی جیڑھی شعلہ بیانی ہئی او ݙیکھݨ آلی ہئی۔ انہاں نے چھویہویں آئینی ترمیم دے اتے ڳالھ کیتی۔ انہاں دا ایہ آکھݨ ہا کہ اصل جیڑھا مسودہ ہا چھویہویں آئینی ترمیم دا جیڑھا ایہ حکومت نو گھنٹیں دے اندر اندر پاس کراوݨ چاہندی ہئی، انکشاف تھئے پہلی دفعہ مولانا نے کیتے کہ او جیڑھا اصل مسودہ ہا او اوندیاں جیڑھیاں شقاں ہن او چھونجا ہن اساں گالھ مہاڑ کر کے مذاکرات کر کے چوتری شقاں ختم کرا ڈتیاں ہن صرف باوی شقاں ول بچایاں ہن ول انہاں نے اے آکھیا کہ اگر اے مسودہ پاس تھی ویندا نہ ملک بچا بچے ہا خدا نخواستہ تے نہ ہی اے ادارے بچن ہا انہاں نے وفاقی حکومت تے وی تنقید کیتی ہے آصف زرداری تے وی تنقید کیتی ہے تے انہاں دا اے آکھیے کہ اے جیڑا ہے نا مدارس جیڑا بل ہے مدارس دے نال جیڑا ہے ساکوں انتہا پسندی دو تساں نیندے پئے ہو تے انہاں نے اے بلکہ اے تک وی آکھ ڈتے کہ تساں تساں ہیلک تھائے کھڑو گولی دے یا دھمکی دے یا ڈراون دھمکاون دے تہاڈیاں گولیاں مک ویسن ساڈے سینے نہ مکسن اساکوں ݙراؤ نہ، اساکوں اینجھے پیغام نہ ݙیؤ دھمکیاں دے، اساں ݙرݨ آلے کائے نھیں، اساں تاں ظاہر ہے جہاد کوں اساں آپݨے واسطے جہاد تاں سارے واسطے جنت دا رستہ ہے مولانا دا اے آکھݨ ہا جو اے مولانا دی جیڑھی شعلہ بیانی ہے اینکوں تساں کیویں ݙیندے ٻیٹھے ہو۔ غضنفر صاحب میݙا خیال اے ہے کہ مولانا جیڑھا ہے نہ چھویہویں آئینی ترمیم دے وچ جیڑھے موقع ہا اوندے وچ کوئی ریشنل سوچ نال نہ آ سکیا ٹھیک ہے اور اوندا انہاں نے اپنے مطلب ایک قسم دی حکومت کو بلیک میل کرن دی کوشش کیتی اور کچھ ایجا چیزاں گن کے انہاں نے منظور کراون دی کوشش کیتی جیڑے آبجیکشن ہے بلان حکومت کئی صورت ہے

یا مولانا ہک نویں کہیں اتنے وڈے ہی دے وچ پوزیشن وچ اور مولانا عمر دے اون حصے وچ ہے غضنفر صاحب کہ مولانا اپنی جماعت دی قیادت اپنے پتر کو سونپن چاہندے ٹھیک ہے اور او کیا مولانا ایسا چاہتی کہ جڑے لے وہ اپنی جماعت دی قیادت اپنے پتر کو سونپندا کھڑا ہوئے تو وہ بہت مشکل حالات ہوئے اون دے بیٹے واسطے

جیڑی گال تسا سا آدھے آتے لانگ مارچ شروع کرن کرنے احتیاج شروع کرن کرنے پہلے یا ہمیشہ گال کرن رہے گئے کہ یا سیاسی لوگ آپس سے گفت و شنید کرن دے رہن دے آپس سے بہ کے گال کرن دے رہن دے ٹھیک ہے نا عمران خان اج ہوں جیڑے سب کچھ اپنی ساری جیڑی سٹرنگ تھائی

کیا فائدہ فائدہ دا ول بھی جیڑے تسا سیاسی جماعتاں باندھے ہیں انہیں دا کم ہوندے کہ وہ ایک بے کو جڑا ہے نا کہیں نہ کہیں طریقے نال گفتگو کریں کہیں گال کریں کہیں سلسلے کو اگو تے ٹورن باقی یہ ہے کہ غزنفر صاحب مولانا این وقت جیڑی پوزیشن اچ کھڑے تھیا حالی او سوٹیبل معاملہ حالات کہیں نہیں مولانا دے حق اچ کہ کوئی بڑی موو دا یا کرے مولانا ہا پاکستان دے وچ حالات تبدیل تھیندیوں کتنی دیر لگدی ہے ݙوجھے ݙینہہ سویرے اٹھو تاں صورتحال ہی ٻی تھئی پئی ہوندی ہے ٹھیک ہے اور انہیں سارے حالات دے وچ پاکستان دے سارے حالات دے وچ سب توں وݙا مسئلہ فنانشل ہے مالی معاملہ اکنامک

جیڑھا تساں جیڑھا ایہو پاس کیتا ہوے مدرسے والا ایہو ٹھیک ہے نا سی تے اساں آدھے ہیں حکومت اس وقت تھی ہونا چاہیے تھا یا ایہو تھی ہونا صدر کنے گیا پہ یا جائیں کنے گیا پہ اندر تے حکومتی موقف کیا ہے
حکومتی موقف سے ہی اج قومی اسمبلی دا اجلاس سر گدا گیا ڈاہ دسمبر کو جی۔ میرا خیال ہے کہ جڑا کوئی کتھائیں این بدارس بل دے وچ کوئی اعتراضات ہو سن

جا ہر شے دا امپیکٹ ہوندے نا تن پتہ اور کیوں ہوے دوجی گال ہے کہ کیوں نہ ہوے انہاں دا بائی کارڈ او کیوں کر چلاون تن پتہ ہے اپنے سیاسی گال کریندے ہیں نا اساں اے سب اے بات آکھوں کہ بھئی چونکہ او عمران خان غیر سیاسی آدمی ہے لہذا اون دی ہر گال بھی غیر سیاسی ہے تا یا اون دی جماعت دی گال موو کریندی کریندی کریندی پانی کو تو پلے تے تلوں واونا چاہیے

آہدن کہ نی نی اے بڑا ریاست دے اتے حملہ ہے اے ملک دے اتے حملہ ہے اے اسیں اپنے ادارے اپنے ہوندے رہندے ہن اپنے جو ہوندے رہندے ہن او ہک تہاڈی پوزیشن وی جیڑا ہے نا او ایں گالھ دا ڈسیژن کریندی پئی ہوندی ہے ڈوجھی گالھ اے ہوندی ہے کہ غضنفر صاحب سیاسی سیاسی قوت نے یس اے اچھی موو اے۔

اور عمران خان کوں ناپسندیدگی دی نظر نال نکا ہووݨ دی وجہ کنے ناپسندیدہ کیتا ویندا تے جیڑھا ناپسندیدگی دا محور تے مرکز ہے جیڑھا جمہوریت دے معاملات کوں جے تس دا مطلب ہے ہر جاہ اتے جرنیلیں کوں گھن کے پوزیشن ݙے ݙیوو جتنا اتنا ان معاملہ ہک دم باہروں وی نئیں نکل سکدے ڈیفینیٹلی اتنے اندر داخل تھے کنے ٹھیک ہے نا

انداز نئیں کرݨا چاہیدا کہ اے کتھاں ونڄ کے چیزاں اڳوں تے ونڄ کے رک سن کہ جیڑھے ساݙے رائٹس ساݙے میں جی قانون سازی تاں عمران خان نئیں کریندا کھڑا نا پیکا ایکٹ تاں عمران خان نئیں کریندا پیا نا اے تاں ریاست نون لیگ حکومت بݨیندی پئی اے پیکا ایکٹ پہلے وی نون لیگ کیتا تے ہݨ اوندے اچ کوئی لیپا پوتی جیڑھی کرݨی اے سرخی پاؤڈر ٻیا لاوݨے او وی آپ لیسن چلو اے بل آسی ایندے تے ولا ڳالھ کریسوں تے اڄ سرائیکی وسیب دی کوئی آخر تے کوئی خبر

سارے آلی اپنے گرم کپڑے گلیں دے ودے جیکٹاں گلیں دے ودے جیکٹاں گلیں دے ودے کہ اپنے آپ کو ٹھڈ کنے ہیں ٹھڈ دے کنے یاد آندہ پہ غزنفر صاحب شدید سردی دے وچ ہارٹ اٹیک دے واقعات دے وچ اضافہ تھی گئے اساں جڑے علاقے دے لوگ اس سے اساں سردیاں جی۔ برداشت نہیں سے کر سکتے ٹھیک ہے نا لہذا بچن واسطے اپنے آپ کو سردی کنے بچاؤں بچاویں ہر بندہ ٹھیک ہے ݙوجھا اے ہے جو گن پرتا ہے کہ اپݨا واٹر انٹیک بہتر کرے پاݨی پیوے پاݨی نہ پئے سردیاں وچ پاݨی اونویں وی گھٹ پیویندے ول
جیڑی شدید سردی ہوندی ہے اوندے وچ تہاݙے بلڈ دی سرکولیشن پاݨی نہ پیوݨ دی وجہ کنے او مسئلہ تھیندے لہذا پاݨی وی پیوݨ اپݨے آپ کوں گرم رکھو غیر ضروری طور تے ٹھڈے پاسے نہ ونڄو ٹھڈے ایں کنے بچے ہر بندہ اپݨی جان و مال دی حفاظت کرے۔ خطاب کرے۔ بڑی مہربانی خان جی اج دی بیٹھک دے وچ اساں شام توں گھن کے ملتان تک دا جیڑھا مسئلہ ہے او سارا ڈسکس کیتے پشاور ہی گئے ہیں اسلام آباد دیاں گالھیں وی تھین تے مارکے کنے اجازت گھندے پئے ہیں دوستو آخر تے ویندے ویندے تہاڈو ارداس کریندے ہیں کہ سارا جیڑھا اے پروگرام اے سارا اے ولاگ اے بیٹھک اے تساں ایکوں شیئر کرو تساں ساݙی ایں ٻیٹھک کوں بہتر کرݨ واسطے رائے ݙیو، تجویز ݙیو، صلاح ݙیو۔ اگر تہاݙے کولوں کوئی ٹاپک ہے، کوئی مسئلہ ہے، تہاݙا مقامی وصفوں دا کوئی اہم ایشو ہے جیڑھا تساں چاہندے ہو کہ اساں ہائی لائٹ کروں تاں اساکوں لکھ بھیڄو۔ ایں پروگرام دے کمنٹ وچ وی تساں کر سڳدے ہو۔ ان باکس وی کر سڳدے ہو۔ تے میکوں تے شکیل بلوچ شکیل خان آکھن تے کچھ کوئی آکھن چاہندے ہو یا مارکے کنے گھنوں اجازت بس دوستاں کو یا تساں جڑی گزارش کر ڈیتی ہے کہ اپنے اوپینین دا اپنی رائے دا اپنے اینا یو کریندے رہ ونجن کمنٹس کرن ساڈے نال جڑے رہ ونجن اساں ملتان اے لیکن تے بے بئے ارتضاع ہن، بے یہ ہن۔ اتھوں تھیوݨ آلے حالات و واقعات دنیا بھر دے وچ تھیوݨ آلے ہن۔ اگر اسلام آباد دے وچ، پاکستان دے وچ انہاں اتے گفتگو کریندے رہ ویسوں تے تہاݙی خدمت وچ حاضر تھیندے رہ ویسوں۔ مہربانی مرکا۔